Ot pa lagogo tye piny i dog kulu ka en. In iito cere ibino kwede i junction eni. Yo a i gangi eni muzee ngolo cito gang acira. Ciro gang acira tye wa piny ca. Laloyo, lyel laloyo.
Lyel laloyo oa ki kany ma ocito ki kuma kec titidi kuma-ni. Myel aloya ocako pur kwe i kom yo ni eni i kom ma cito i mutema abini kede i kom junction ni opito iye nying labuk tye kunu kede tino labuk aya an an abino apyelo poto an abino apyelo poto i nget laloya apito iye gwana ki nying larubi obino pyelo potone i nget mega kumae, Wapoko wan adek eni, laloyo, an, larubi. Yo eni okato cito gang acira, ato latiko madit eni opoto riyo yo kany. Ka dong niang kolo oa, obino keto ote kany. Oketo i poto pa nga? Poto pa Cimael? Kare ma en keto nyo kare ma wan apuru kenyo pingo pe en Akira ojukowa? Pingo en pe Cimael ojukowa? Pe gibedo ka nyweno wi dano kun nongo gingeyo atir ni gitye ka timo gin eni. Wan lutino pa lacung gwok nyo lutino pa Eob pe waloko. Ento ka gimito wan wacak lok, wacako lok dong ki cik. Pe gubedo ayilo wi dano. Lutino eni ma in itye ka pitogi ni lutino pa Jaruku, lutino pa nga? Ma megi ma gitye ka pito ni, ma wan ca weng wacito ka ribo cingwa i komgi ni lutino pa Jaruku?
Atamo ni i kom peny ma Racedo okwongo openyo i wiye-ni, okelo gam ma Martin bene ogamo wek an bene acak oye ni lok kara onongo obedo tiye. Lok ma onongo lutina pa Bee pe romo donyo i kom koya. Lok pa lutin pa Bee onongo gik bot Nyangole ka ca ma wan bene wangeyo cobo lokke. Te leo lok leb moni obedo tye i kin gin i kin gaa pa i komgi wek dong gin girwaka wii ni muk mere nyerio. i kenyo, ci dong wang cwo ka ma nongo obur puru dokke tung poto ceng ca-ni. Omyero eni gibed mere piny ni gimok lok acel, pe gipe ka ronyo lok me kelo pitina i kin gang, dok kelo pokke. Ka leb moni onongo okati i kare mukato ngec, myero gilok me laloka dok bene ma pud peya nino pyeruru oromo me kelo kono yat pa lawil moni, kong gico waraga ki kany ni wan omyero wan wun lutino puku obin wubed piny i mutema ka eni. Warwatte ni obedo ma kaman before odi nino pii aryo ma mere warwatte ni kono lutino pa lumenyo macek keken ka lok pa kera gi bini ka wany gini kum kum nyangole nongo man ocako ngeye ni story ma naka yen kira aa kadi pa tongo gi bwona gi anga gubedo kany wan pe waryamo ngat mo in mere cit mo macani pe wabedo nongo waryamo ngat mo ento ogodo ka ocako canyo wi dano

Kadi kwo nyo goro mo tye ka wang muzee nongo tye wan bene nongo watye ki okwara yat nongo iromo wot icit bene kunu gin mo ma ilubo pud peya bini ka pito yat nino pyera aryo nyo bini ka ryemo kwai nino pyera aryo pien nino pyera aryo ni ododo wa okwaya wa nyangolo aye yot weng nen so myero gin eni nongo obedo piny ocoyo mere waraga botgi wek lok ogika ca in nongo ka iromo o bot okot pe mi bedo ngec ni wan omoko ka man nyo en okot pe macalo John Lida won kom en dong ka onongo ni nino ma mea oro omoko ki pe orwate en dong oyub dong ci opo wiwa wek ni me wot obed dong acel. Kera gin ki topa gin en tye abol lakiri pii marac. Akera ki kera tye en marac, iya topa tye en marac.

Kong gikwany me ema tung ka kap iye pa mujene-ni, iye gimiyo. Aya dong ngo, dong ka dong poko ngom eka kakare adek mere wek gi pa Onoci iye gi pa Gujwala iye ka tye dong kigi iye gin dong gipog gigi. Ka a dong ngo eka gilwong luwil dong gibin giwil. Eyo dong gunongo kong ngo gitung kwede eka pa mujene dong kong gimiyo.